zvihuta zviri kutengeswa nemabond coins vamwe vachichera makomba vachiti going deeper manheru akanaka varanda vezimbabwe nyaya hadzipere munyika yedu yezimbabwe hurumende yakagara pasi varume vakuru vamwe vacho vakadzidza vane madhigrii kwete madegree ekutenga akatengwa nevamwe amai ayo madegree chaiwo chaiwo vakagara pasi varume ivavo vakawirirana kuti zvihuta hazvichabvumirwe kuchengetwa nevanhu vamwe vanorarama nazvo vamwe vanozvidya vamwe vatone mabhizinesi ekutengesa zvihuta izvozvo kana nyika ine hurumende yapererwa semaperero ejunta riri kutonga zimbabwe ndopaunoona zvimutemo zvisina kana basa zvakafanana neizvozvo zvichiiswa muparamende kupererwa nenzira dzokuba mari dzedu saka vaakuda kusungisa vanhu vane zvihuta apa pfidza netuckshop yake yeye yakatadza kuvhurwa napresident akatanga kustoka zviuta zvacho last week but two nhasi zvaakunzi hazvichabvumirwa hameno zvauchaita nazvo shamana chatodya zvese 500 mabond coins nemapepa enyika ari kuda kuuyaya hameno kuti vakuru vejunta kuti vari kufungei panyaya iyoyo vanhu vakawanda vari kunyora maziarticle vachishandisa tumazwi echirungu mamwe atisingatombozivi vachiedza kutaura nezvemabond paper zvichauya izvi panhau dzabret mvet ini napfidza regai tiedze kutsanangura zvokuti even plumber seni inini zvangu ndogona kunzwisisa us dollar haichawanikwi apa hurumende haina mari kubhadhara vashandi saka vari kunza mabond paper kuti vakwanise kuprinta madiro sezvavakaita muna 2007-2008 paya zvichatanga pamacivil servants vachabhadharwa nemabond kubva ipapo obvious black market ichavhurwa zvakare nokuti junta rakavharisa maindustry ese anoita production muzimbabwe makambani akutoita zvekuimporta zvinhu zvamunowana mumashops vanoimporta nechii nemaus dollars asi vachimanikidzwa kutengesa kana vamwe vanhu vanenge vachiuya mushop vanenge vachida kutenga nemabhondi aya vanozowana maus dollars kupi kuti vanozono stoka futi zvinhu zvinenge zvatengwa zviye vanotochaja either nemaus dollars kana kuti vanenge vakutenga maus dollars pachii pablack market black market iye obvious panotowanikwa madhola asi haawanikwe nereti iri kutaurwa yekunzi one bond is to one dollar kwete asi kanganwai zvenyu izvozvo Nyaya guru ndeiyi yandichataura iyi. Vanhu vejunta vachawana maUS dollars kubhengi. Nokuti ndiwo vana shefu ka. Shefu akaenda kubhengi anowana maUS dollars. Iwewe neni inini napfidza tikaenda ikoko tinoudzwa kuti hakuna maUS dollars. apa vana shefu vanopiwa nerate ipi vanopiwa nerate iri kutaurwa iyoyo one is to one ndivo vachavhurisa black market vachitengesa maus dollars iwayo ngatiti for example zvedu kuti bondi riye radona 200 to 1 handiti saka vanoenda kublack market ikoko vachitengesa maus dollars

hakuzi kuti junta vakupenga ayo vakatongwara itori nzira yokuba mari yenyika zvakare lets dig deep our room aiwa munhu kana achirwisana nejunta tinomuti shamwari wedu ipapo ngatisarasiki asi vamwe vanoda kumbobvunzwa kuti Sei manga makanyarara makore ese aya anga apfuura aya? Asi uori wacho wakangotanga pawakadzingwa here iwewe? Pese apa wanga usingaone here kuti wanga wakatopusa zvako zvekuti hapana chawakaona here kana kuti nyaya dzacho dzakakunzvenga kuofisi zvekuti wanga usingazivi kana kuti wanga usinganzwisise zviri kuitika muofisi imomo zvinondishamisa kuti vana zidaz ende ndiro rimwe izwi ratauya naro pana panhau dzabret mvet zidaz kana taa kutransfer inoti zanu idiot demonstrating against zanu saka mazidaz iwayo vanongovhurika maziso pavanongodzingwa chete kuita kunge munhu abva kubhabhatidzwa paanobuditswa mumvura muimwiri achimweya mvura ichidaito anobva aita maziso kunge zizi ndo maonero anoitwa vanhu vanenge vadzingwa mujuta imomo apa munhu wese anobuditswa muzanu anochema chema asi make sure pakati pekuchema chema pese ipapapo anoti and i quote panapa but i still support my president kurwara chete ndopaunoona kuti kuchema kwake ndezvefeki nhasi ndopauri kuda kuita zvinhu pamutemo nhasi ndopauri kutarisa constitution nhasi ndopauri kuda kutiudza kuti vamwe vakaba mari dzenyika ko pesa apa wanga wakanyarara sei zidhazi remunhu lets dig deeper inyaya yakangofanana nedzimwe nyaya dzana stopiti dzana gamatoxi dzana g40 dzana g16 35 wat wat wat zvinhu zvokuba muzimbabwe gentlemen and ladies zvaakuenda zvichiita zvishoma nezvishoma ndo chokwadi chiripo saka kana zvaakudaro mbavha dziye dzemujunta dzinenge dzaakuda kubirawo dzimwe mbavha nokuti hapasisina zvokuba munyika ndo patiri kuona kuti junta pache zvavo vaakupandukirana nekuti vari kuda zvinhu zvavamwe vavo moziva ka regai tipei kaexample panapa kana munhu ajaira kuba 100,000 dollars pamwedzi kuti azodzikisa mari iyoyo kuti isvike pa 50000 pamwedzi hazviite isusu kuva bretmvet panews pedu panyaya iyoyo tinoti ngavadyanane zvavo isusu tinozopedzisera neasara wacho ndo panoperera nhau dzabretmvet dzanhasi e, tumboenda kunotsvaga zvihuta zvedu e, fidza ari kunocherawo gomba riye to dig a bit deeper but kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura motarisawo mamwe mavhidhiyo angu ari pabret muvet pafacebook page kuzoti youtube channel tine inonzi bret muvet zvakare maitei tatenda